Araň piri pomidor, demiriň piri teledor, saçyňda araň gurar, kelläň içinem araň gurar. Köňüllidir hyýallar, göte goýar aýallar. Erkekler darhan ur, heleňere tarhan ur. Naharyň ogly manty, maşynyň ogly alty. Helegiň ogly orta goý, maşynyň ogly barty goý. Aýalyň jotda bolmadyn, jahyň jetde bolmadyn, bilimiň jahy, öýdäkiň jahy diýär, toý boldy. Owaň içinde pomidor bar, pomidor. Bir ýaşuly aýdýar, iýjegiňe kämil ekeniň-dä, eje ekeniň Gowa edip berenler-de. Öňräk daş gelýär, daş gelýär walla. Bir aýdýar, ýukarak geldi, işiňe bir ýazda geçer. Ýuka berme gyýaň. Yaramok diýipdir, yaramadan ýumruk gitýär. Şu ýumrukdan bir gapdy, ýumruk içip görmedik görmedik, görmemiş o da bazşylar. Ýumrukdan bir gapdy, ne Gelenok diýýärdi. Beýlesinden içmän, beýlesinden deşläp gelenok. Şeýdýär bir lyk-lyk bada. Içini görýär, hora dik duran zor ber barýar eje. Hora tartdyp galar. Sulatlar diňleri ýarma kada ýok endi aýlap gördüm bolýar. Hör awtobuslar da ýör awtobusy şäher aýlan gaýdalyp. Agşamyny öňünde oturdaýypdyr-da, ýer bolman, köne awtobuslar. Her gezek ýarym ýalaňaç aýallar münýär diýýär-de, Bulaý diýýär, ata men galyp barýan daýa garik ýerine. Ejeň şular ýere çümese kelläň batalaga degýär. Ogudyňda ýaşuly goýup barýarlar. Şolaň ýapyşyp duranyna ýaş oglan peýan yrgyllap, bir gelin çagasyny emdirip duran peýan sorýar, Gelin, çaga näçe aýlyk? Iki aýlyk. Swejä çykanda dowjadan bolýan diýdiler. Ol Abdylla Kündüden gelýän bar eken-de, şu wagt çykanam maý ýeýjek. Gurumdan gelýän bar eken-de. Ýaş oglan öýlenip duran Hudaýer bir manadam aýyrmandyr-da, ýaş oglan öýlenýär, Bu da ýer bir manadam aýyp tykyrdatmadan üçin getirmeýin ondan-a iýleň oýnarlar. Boşşa muny oýnar. Ýaş oglan öýlenip dur bu da ýer bir manadam aýyrmandyr da bu da ýeri. Ýary gije kakasy ýaşlaň jaýyny diňleýär diýýär-de. Gelin aýdy aýyrsana aýyrsana diýip. Başyndan gagazy gyrýar. Aýyrma ejeň, öldürip bir manadam aýyrmadylar. Ha, kol ogul Hindistana gidýär, Türkmenistana gelýänçe goýun aýdyp gelýänler. Maňa-da bir goýun. Ämin. Bir maşyn gum dökülenem bolsa, äminlik gelýänler. Türkmenistana gelýän Ak işan janada bir goýun diýipdir. Paka 49 goýun bollar, beribilýäňmi sen diýipdir-de. Ak işana berje galan sikim alsyn diýýär. Eýlekiden danana o genne. Türkmen oglan Moskwa gidýär, Alla paçawa bagşa öýlenjek pul käňir musulman diýip. Alla gorýar, näçe aýlyk alýaň diýipdir-de. Türkmenim müň dollar, müň dollar atyp bolýar kagyzma diýip ony bar göterdi, kowup goýberdi-de, bir hepdeden Alla sorýar, näme gidişiňiz şol heýkelediň öýdýänini. Oglan aýdan welin ejem bilen maslahat edip gördüm, olar ýa syçak gelin bizä gerek däl diýip. Tuwalýetine bir horlan kagyz gidýär. Aýdýara, oba bolup Mämmetjan Mira bir muçuk diňläliň amjak. Geç şofýora bärik geç. Gel o adam iňňe anlatır bana. Gel. Gel o adam iňňe anlatır topar. Ha o bir de var anlatır onu ne ara ne diyor bunlar. Mehmet Can oba olup bir abi ettiler onu arkası görmem son katla bir abi ettiler diye ara. Bir ay diye can edip sen dan bilen sik işin var men bilen diye ara. Öýdäki men akun ta barýan diýipdir. Ul ile bärik gelýär gaga sen nire barýan. Şu akşanyň hormaty beýikdir. Şu otur diýdi oturýan, tur diýdi turýan men.

Ejesiň gitdiň howzanyň diýen ýerinde hiç zat ýok diýýär-de eje. Jany welin bar adam ýok. Aýal maşgala dutara barypdyr, dutar şeýdip öňürýär eken, geleje bäriň zat ýok. Aý beriň gyran degeni. Baryp glawraçyna da jaryp edýär. O dutaryňyz hem jat dullar. Gelip gidäýbärik, bizar boldum der. O näme üçin şeýdýär? Dogtar aýdan bolýa gözüm görenok diýipdir-de. Palabraç aýda gözüm görenok diýip men ki näýlaýan gaýy. Çocuklarsa belläki bu. Kaka de düýn galan gelnimize me çilim çekip dur. Goýar howi demesene de. Ertesi barda ýokary işläp dur onda. Papa da oňa berede, düýnküdenem erbede. Ay çilimini oýjak bolýandyr o. Ýaşyl türkmen gelnalle gidip duranda ýaşyl laňa Dubaýdan negr gyzy getirip berjek originallap. Okur işleýäniň birini getirip beräýdiler-de. Şapyrda durap dur ýaşyl aýdýan naharlamadyňyz maýmyn ýok. Çap bir bere geliňiz. Bor. Bor. Amerikan Rober çykart diýä, bir gijede 60 owur tutdy diýä, Orsýede getiripdir 40 owur tutdy diýä, Mara getiripdir gökje bilen Roberde urlap gidäýdirler. Gurbak gaýdýar, gurrup gurrup edýär, o ýurt bu ýurt mara bir gowy ýurt diýen bolýar. Ya şu balyp oturynda bal kiminki aryňky diýipdir-de, on nejeň aram maryňkydyr diýip. Ardanjyk gelýär. Şäher jaýlaryň içinde kartoçka bar, sogan bar. Süýt bar, balyk bar. Örünje daşda bir peýam ýatanam bar, ejeň. Eý, toýdan hem ýada o gelin ejeň. Edil aşagynda ýygyryp duran ýaly. Birine ýigrimi million opel lapýarlar, dost. Munyň aýagy ýer eken diýipdir-de. Bärde gaýda mende ýigrimi millionuňa gogurda guýýandyr indi. Eý, ýag iýýär Hemme zadyň hossary bar-da. Dogry dämi? Hemme zadyň hossary bar, hemme zadyň ýeke gelen zat ýok. Umuman, aşyklardan öwrenmedim söýmegi. Diňe sögülip ýörendir öýtmäň şu zatlaram bardyr. Aşyklardan öwrenmedim söýmegi, Ony kükräp gelin ýazym öwretdi. Ak çawanyň yşagynda küýmegi, Başda göwün beren gyzym öwretdi. Asmandan inmedi işjek-iýjegim, Serpaý berilmedi geýýän penjegim. Ýol diňe ýöräň çiň enjegin, Bu çöllerde goýan yzym öwretdi. Ýyllar göýä ýyllama atyn toýnagy, Depirinmeseň, bardyr çaňda goýmagy, Geçen asyrlaryň ahyn duýmagy, Düldüliň edem sazyn öwretdi. Haýp hanjaň ýeledigini ýykdygym, Bili bilmän, kän dil päk bir ýykdygym, Döwüm nandan äpet zadyň ýokdugyn, Halal desterhanym duzy möwretdi. Dakyp adamlyň Birem çynly dünýä bize ynanaýypdyr janly, Ýalmasaň-da, çoýup-da bolmaýanlygyny Ojakdaky elwan közüm öwretdi diýýär. Berekediňizem kän bolsun. Sebäbi biraz ulurak adamlar oturdy-da menden ulurak. Men bulardan gijiräk geldim-dä mara. Hawa. Dost diýipdir, alty aý türmede oturdyň, ony yzyňdan gelen bolmaz diýipdir-dä. Bar, şu taýda ejeňi dikeýin diýýär. Asyl ýatyr eken-dä. Iň soňunda oglum injil guplap gaýdandyň-a diýen muny indi. Oşony görüp asyl ýatyr eken-dä. Biri ýetmiş dan goýun ogurlap alty aý türmede oturyp geläýipdir-dä. Gelen günem bir goýun ogurlaýypdyr-da. Agalar aýdýar, aljak niçe? On goýun ogurlapdyr-da. Bir aýdan ora menem aýdylan bermeli ha. Ona mı urlap berjek bol ya diyor abi. Kom dinle şu. Boş boş boş sor. Yiyenleri iyi verdin. Aa ben var ya şu dinle şular yığını yalca kara şu on milyon abi etmediler özlerinin var. Aa her yer bir taraya kayırdan.

Zeýnepgülem gelnanjy gün Jora jan aglan bollar-a diýipdir-dä, myň-a gelen bol. Bärde gaýdaýarys diýip baran ýeri hem aglar-da ejeňiz geýinýär. Erkekler gitmeliler götüňize sokma ejeňiz geýin diýip. Men ýok bolsam daşyma ýigrimi bäş ýaşat diýip beziýär-de, kaka sokma segsen ýaşadyň. Şo ýigrimi bäş ejen gowy gün gördüm, galany Alla berdi nirä örýänim bilemok diýip. Ýok oglum ýigrimi bäş ýaşatdyk ýaşulyny diýip. Eý dosty kakaň segsen ýaşap dämaý şo ýigrimi bäşe çyn gowy gün görüpdir galany algy bergi dosty bolup çagalaryna aýdýa men ýok boldum bolly da ölli diýip ýazan eken hiç zat görmedik diýerä öz çagalaryma şu alty million gerek beýin men dökýän biri etýän biri sen nanja gidýäler a edýän biri edilýän biri ýandakylara näme gerek diýerä geýin ertire maşyn eretdiýen bolýa Aýdýara ors arak içdi ölsün ýatdy ýa türkmen arak içdi guşun ýatdy ýa diýara tüweleme göz degmesin gözem degseň ýaşarýandyr ýöne göwne degilmese derrew segsen ýaşalýandyr akylly saýanyň kezzap çykyp dur dogruçyl saýanyň bezzap çykyp dur iň ynamdar kakaňdyr welin

Men ertir öýüme jagyr aýdyp bereýin. Her näze bar tebeterin orýan. Bolýar bir mujuk. Aýal maşgala ýollan gelýär, üç oglan dogurlajak bolupdyr-da, beýtmäň maňa diýipdir. Edesiňiz gelýärmi hawa? Agşam 9-a baryň, 10 täçäni üçiňiz eýlediň. Ýöne beýtmäň, utanýan men. Gelýä on daýaw äri bar ekende. Är men etjek boldur aglap. Haçan näçä gelýä? Dokuda gelýä. Iş gatşan ýerinde mokurjaga otur ýapgaçyga. Olara geldi bir kombinaşkada çyk diýipdir. Reklamany güýçlendirmediler. Haçan bir geliň bir birden. Duýurdy ol agzyna eýni burdar berip. Agzyna trýapka-da guýup, götüne-de gatyk guýup, bir sagat işletdi, ýa-da ýetişeri, eýeň ogully. On boldy, bar beýlekä geldi. Bir çykdy diýen bolýa-da, syýasatyny aldym öýdýän diýen ony neçä gezekdir diýmeli-le. Üçünji bagyrýa diýe-de, bärdäkiler aýdýar, gaty gutardy öýdýän eje. Waý Allam-eý!

Kakazy bir ýatym türmede-le, ana meni özüň süpürem, siýrem menä ýatjak ejeň peýni. Üstüne meni wiçna ugratma, ýaşuly irkiläýipdir-de, ýadaw-da. Aýal düşjek diýipdir-de, ýaşuly aýdaýan nirde mindiň ejeň geýni. Şoňa görä kereýipdir. Ejeň geýni. Amannazar Garyba bir aýdan bir ýerinden kowup duran-da, gülkünji adama ýöňkelýär anykda, saňa-maňa. Günortan ýa teka täzelen aýal bankalar şakyryp çukuryp, öýdäki näme etjek bolýaň diýipdir-de, kakasy gyşa samat ýapjak bolýan. Amannazar aýdýar, sen ejeňiz geň gyşa-da galjak bolýaň Najibi diýip. Tagtabazara çenli Amannazar halypa ýoldan gelýär, suwrak syçaýypdyr-da içi geçip, oňa çenli iki sany bok togulýan doňuzak, Waw!

Ýetde bir hakmat diýe dot ýeriňe ýapmasaň ölümden alyp galýan diýip. Ejem o ejem. Bar onda maňa gerek gel. Sapdyr don bäşde bir hakmat diýe dot şudur şuna ýok görüp. Ýedem mok men. Ýakynlap barýan da üçde peýan saklaýypdyr. Näme diýen dot? Ýerime berýän ýok. Görüp üçden sen ýa pituklary ara üçem mok ejem. Olar da köp öwräýip. Başda oýun galaýda ejem. Birini öyle deyin zamanım ana adı bilmeli Ispanyan yok olana çıktı. Biýgiş bilen herez duran-da, girýäň ol köwüş duran-da. Pagady! Köwüş kimiňki? Gygyrtdyrma! Harç goýa gaýda! Ýokarkyň özüň gurar. Howan ýok, ýokarkyň özüň gurar. Milliona ýetip barýan-da, ýokarda gaýda bu hojalyga meleklemeli maýdan bar. Ýaşula özüne dek ýapyryp dur-da. Ol şu taý täze geldi ötden ýaman gowup çykdy. Bolýa bolýa bolýa. Ol soranma şu wagt senden soranma bolýa. Toýlar toýlar üstün. Bolýa sag bol görjeň garyň bana hiç bol. Sen ýaşa biz ýörejek. Sag bol. Günde gor, aýda gor öz wagty bilen Öz wagty gelende süýjar almalar, Başagaý durmuşda darykma kalbym, Gyssanma, hemme zat ýerbe-ýer bolar. Bir ömürde müň alada gaýgy bar, Adamlaryň garasy bar, agy bar, Şükür ýöne ähli zadyň çägi bar. Gyssanma, hemme zat ýerbe-ýer bolar. Bugdaýa suw tutsaň, çaýyrda ganýar, Laçyny künem bolup, garga-da gaýýar, Çybyklar çüýreýär, tüňňeler galýar. Gyssanma, Hemme zat ýerbe-ýer bolar. Eşegiň yzyna tirkelen düýe, namysdan ölenmiş, öz etini ýe, gurpak tozak gider, butnamaz gaýa, gyssanma, hemme zat ýerbe-ýer bolar. Mydam bolup durmaz, dokuzyň doly, başyň belent tut, pes tutup päli, küştüň nallarynyň dikilişi ýaly, Gyssanma hemme zat ýerli ýeri bolardy ýa. Goý şeýle bolsun. Gowy bolsun. Dost diýipdir hikmet ok çekip bolýarmy diýipdir de. Ha o ýere birinji götüňi stalba dikmeli ejeň. Aňyrdan uly maşyn gelýände, bir muçuk amca. Uly maşyn gelýände gaýzaklapdyr, halap diýip, biziňki nas berde ýa, men bolýar.

Näçe wagt Allatagalla gyzlaňkyny bärsinden goýupdyr diýýär-dä. Biziňkinem bärden goýsaň bolmaýarmy diýipdir-dä. Ellä çenli galarsyň, hinduňky ýaly süýşlär ýörersiň ejeňi. Oň ýatýa-da kime gerek ejeňi yspoçlap goýaýmasaň geýinýär. Şäher jaýlaryna bir komat ejesini etjek, bar oglum duzy getir, bar oglum duzy getir. Dördünji gezegem duz getir-de, ejesini ýaplap ýatan-da, Bar oglum, duz getir diýýär. Kaka duzsuz-a dädel-aý, zaýbal bolup ýörüň. Duz getir, duz getir diýýär. Boldy, şular düşünse bolýar-a şular. Şular ýaly ýap bar eken-de, bir mugt diňläliň, aňyrsynda ýaşuly balypjyk oturan, aýally adam ýok, mynsam işlänok, çeňňegiňi ataý. Däde-de ýaş oglan, ýaşuly ýarym dagynyň içinde ýartalda balyp tutdy diýýär-de, Ýaş oglan öwrülip, Ýaşuly, hiç oňa näme dakýaň, ikimizem bir ýapdan tutýarys, näme? Ýaşuly aýdýar, Inim, öýden çykamda munyňa seretýän diýseler, saga ýykylyp dursa, buzag dakýan, çepe ýykylyp dursa, şir bäge. Oglan soraýar, Ýaşuly, dik dursa näme dakmaly diýipdirler. Dik dursa, balykda otun berjek meýjegiň. Alhowňyza bargaýyň-aý, ýaş oglan gaçyp, ýaşulyň gaçyrak-da.

Ya şulay diýä bärde de ýok geýilmeli geýdi bolýa Türkmen telewizor açýa Hindistana gaty äpet film ronna. Hindistanyň prezidenti şoşa baklaşkan goýun jiňdir muçuk. Hindistan bir ýer jar çekdirýär. Şu pili kim şa otursa 1 million dollar iňlisçe, türkmençe, orsça. Amerikanlar da şeýle. Ame çykdygyny aldy. Diňle çyra ýalyp dura. Bir çyra amcan.

Piliň taşşaňa dep ätmese ejekge şo pilmok pidaraz la onuň. Bäde pil oturyp diýäde. Ejeň ýerinde durup nepede suw dep diýä diýäde ýaňky pil şeýtdir. Amerikanlar nepes bilen surata da düşüp Hindistana nepes owal bermeli ekeniň ejeň hem bäne bankrot oturtdyň la. Nepes hormatyňa sag bol degişýän ine sag aman bar marady. Bir diplomat dollar berdi o pil Binýan maşyn deşen seredip duranda ejeň aýdy maşyna binýana ejeň diýdi. Alty aýdan soň gap çeýne geldi diýýär-ä. Indi şo pili kim gürledi bilse, iki million dollar. Be haýwanam-a gepmäne goý, baryp gören tanamazmyka diýip. Bärden samolýotda uçup şo maşynly barýar ol. Pil duranda, Nepes, salowmaleýkim-a, neýçe logoby? Muňa bir depäýme ejegiň gel. Ýol kireýiňami diýip durýar. Paýhanda mumyýa devam diýip durýar piliň özi. Aýdýara şükür elimden gelmeýän zat ýok. Ile dile berilýän zat ýok. Öňden görýäne welliydiler, hiç zat bilmeýäne öllüdiler. Käbir köp bilmişlere olam ejemizken biriniň döllüdiler diýer. Biriniň on ýedi sany ogly bolupdyr-da, kakalarym bir sagatdan göterýärler diýýär ýokarda. Kakamjan hormatyňa laý boldy. Goňşyny gagyzatmadan göräýipdir-de, görýäňmi onuň kakalaryny bažyra täç edýärler, siz ýene olara derek ýok diýipdir-de, goňşyňy ora düşüräýseň indem diýipdir. Aňyrdakalar aýdýar, düşürseň ogul ýasaýan, a nög edýän, a şeýlelikden boldy. Gerekse sogap iş edýän ýaly-la. Derek düşürseň on sekizinji gelýär, a şeýlelik diýipdir. Aý irkileň şu pata nahar-da diýip ýegenleri ýasaýarlar-da. Wagtdan ana gomal alyp dursaň ony ne ki. Ýaşuly on bäş sany oglum bar, ekläp bilemok diýip. Gelneje bitip bir al goýsak nädýär? Üsgürseň gaçyp dur-ow diýip. Onda ýaşuly Onda ýaşuly bir ýumurtgaňy aýyraly diýipdir. Dugtar-da, çyt aýyrýar. Tikikle täze ýyl gel, nätdi?

Ýaşuly guşa barypdyr, oja guş puluňy alyp, puluňy ogurlaýandyr, şo häzir boldy. A hemme zady ýalaňaçda indi telpegiň içinde elli manat, ýüz manat ýaplap ýatan-da. Aýal sorýar, telpegiň näme diýdi, düýn gün aýalyň ogluny ogurlap pata aldy ýaly bolýar. Indi pata ne bir jom indi. Ýaşulylar pata baranda soraşaýyň, soraň, soraň diýdi.

Öýdäki häzirem emdirýär ejesini. Ýaşullar ýatymdyr meç ata, ata! Hak ogluň keýpçilik çagy. Ýol güräp geçen bir maşyn geçdi, bir manat işi gaçma. Ata, bir maşyn geçip gitdi. Bir manat oglum. Ata ýene geçdi, iki manat.

Amannazar uly ýoldan gelýän üç sany oglan gepinde tutjak bolýar-da, Aman kaka, siz kim ýatanok diýipdir-de, Amannazar aýdýar, Türzüňňi dert beýendiň ejeň. Allah nur aýdýar. Bar jigimjan bar, daşa doýlan bar. Aý menen, senem agşam ýeriňe diýjege men diýen men. Mä, tohum ses geldi. Mawa, adam muň ýetin alýa da ýaşy. Ey, bananyň ýetin alanyň men. Aşgabadyň awtony okyp, iki sany awtony garaşdyran, awtony çyraw tuwda garaşan, bäşlige, sen näçe garaşan?

Olam aýtjak Jimjan ýöne wara. Şu täze programmadan aýdaýjak bolýana düýn çagyp. Ha. Ýok, am köke gerek geldi. Sen gäwä çaýdan am ordan. Köke çykdy jetmeller ojalgam. Olam al. Bolýa onam aýt ýöne şu wagt näme kellim diýsene şu. Akyş men jan ýa dostum. Onuň bir hormat edip wagt onuň

Bir aýda beýik tozap durda bir gün tozanam gutarar diýen bolýaňy. Tozan gutarar bu ýene daş ogluň girjen gelýär. Şoň üçin diňläliň, gaýrat ediň. Sebäbi bu balşylar ýa toklaýla hojalyk dok giden bolsa. Çoçu ölçäp, "Waý, sen o togy ýa-da, o ýene gola gaýrat etdi fal." Bar togy ýandyr. Erdi, erdi elektrik gelene. Beýläňe urulacak maňa. E, çay getirme. Çay gelýäm da bolýar. Men hem özüme maýdy bilýärin. Sen nereden getirmen? Lan. Maýdy git git. Am gelýän çaýa bir mähir aýtmaly. Çay diýmeler. Çay. Hanştap bir ýere gel. Bolýar, bolýar. Çay. Bolýa bolýa şu gün äklerseňiz boldy gitmäkä. Bu Biz öýe barmasak bolýa. Boldy amjan boldy. Bir minut diňläliň. Ýekejemiň. Eý biram jaň gele daşaýyk gidip gepleşäýeliň we bir muçuk bölmäliň. Ine maňa jaň gelmez. Hap şeýne ýok oldy diýip barýar da ýerine. Onda çykarýar diýip ýazylgy da. Pikerin jaň etseň öldi. Şol goýmalylar. Banyýada, ulgamda, atda oýdan balara. Çölde ýiti galan çopanjylyk dost pikir az adama ýok diýipdir. Dawaý düýäni işläli diýipdir. Boýumyz ýetenok, barik san naw göter, türkmen nä? Bolýa amja Akyşjan. Akyş, maňa hiç zada merek ýaş, diňlesene bolup çaý, men bularam alyp git, şundan şeýle hak. Naw. Çölde ýiti galan çopanjylyk dost pikir az adama dawaý düýäni işläli. Boýumyz ýetenok, barik san naw göter, türkmen nä? Perediýelik edip daýadyp, düýäni naňyp ýalaňaçlap, itekläp, düýäni gaýyp alyp gaýyp duranda gezek meselesi etdirip, howluklar, hyňňallyk bilenjik sazlap duranda-da, o düşýär, bu münýär, ferme gelipdir, ýigrimi bäş ýaşadyňyz, ejeň ilýär, haýwan et berdi diýipdir-de, bulara aýdanym bolýar, Peri aga şeýtandan dürli bagyşla diýenim bolýar-a. Şo wagt şeýtan geçip barýan, sikim iýmesen-ä ejeň münýär, bir ýom menä barynja görsün.